Әнҗеп Фаяз абый, менә сез бит инде Туйка авылының иң актив ветераннары. Бүгенге көндә Туйканың өлкәннәре нинди тормыш белән яши, нинди кызыклы чаралар үткәрәсез? Гомумән шушы ветераннарыбыз тормыш турында сөйләп китегез әле. Безнең ветераннарыбыз инде бик актив Барыбыз да шул мәдәният йортына йөрибез. Бүгенге көндә үзебезнең безнең җәмгыять юк инде. Хәзер ул таралды. Бөтенебез җыелышып мәдәният йортында нинди генә чаралар үткәрмибез инде без. Узган ел бәрәңге фестиваль үткәрдек, аннан чәй фестиваль үткәрдек. Аннан безнең авылда төрле милләт Кешеләре яши бит инде. Алар белән Халыклар дуслыгы фестиваль үткәрдек. Ә менә быел Өлкәннәр көненә карата Сәпей авылына барып, алар белән аралашып кайттык. Аларны үзебезгә кунакка чакырып кайттык. Безнең менә үзебезнең бик актив хуҗабыз бар инде Фаяз. Ул безне кая барсак, Кая барырга теләсәк, бөтен җиргә алып бара. Менә шул хуҗабыз дигәннең әйтегез әле ныен, башкарган хезмәтен. Без гел машинага да аптырамыйбыз, ул үзе рульдә йөргәч, үзе баянда уйнагач. Әйе. Без бөтен Азнакайның бөтен паркларына килеп, бөтенесен күреп, шушылай иренмичебезне иртеп, Шулай яшибез инде без аралашып. Менә узган ел бер сүз булган иде. Азнакайда парклар күп күрәсебез килә дип. Шуңа быел инде мин әйтәм, барасыгыз киләме? Барабыз җыелып. Машиналар таптык. Безнең культура работниклары шулкадәр ярдәмчел, алар безнең

Менә Шәйхетдиндагы яшьләр паркыннан башладык һәм бөтен паркларны карап чыктык. Үзе бер рәхәтләнеп сәяхәт кылу бит инде ул шулай киемдә бергә. Менә мин аларга әйттем, әгәр дә телисез икән, музей белән сөйләшәм, әле музейны күргәннәре юк. Бу музейны минем элеккесен күргәнем бар, бусында эшләгәнем бар. Анда безне эшкә илткәннәр иде ветераннар советыннан. Алып киләм, теләкләре бар аларның. Менә бер сөйләшеп, эшләр беткәннән соң әле безнең смотрга бик каты әзерләнәбез. Менә унҗиденче көнне зональный Балтачта смотр. Шуңа әзерләнеп ятабыз. Менә шулардан соң алып барабыз аларны. Менә 32 көнне бардык бит инде Сәпәйгә, икесе көнне килдек монда концертка. Аның концерты карап, матур булды. Бәрәңге торты пешереп алып килгән. Менә шулай, ел кабак торты. Бүген инде

Ә тугызынчы майга авылдагы баганаларны агартып булмасмы ди. Җыелып чыктык. Ветераннар җыелып чыктык та, баганаларны агартып чыктык. Менә бит, менә бит. Менә шул ветераннар советының иң актив апаларын, абыйларын беренче кешене әйтеп китегез әле, кемнәр алар сезнең шулай? Алар Менә әни, Энҗе апа. Әйе. Ул, ул булмаса анда шыбармас иде инде. Шул бер ялкынланып йөрүче кирәк бит инде. Әйе, ялкынланып йөрүче. Әйе. Активлар бар инде ул. Менә Зәмзәмия апага фәлән нәрсә эшлик дип шалтыратам, ул шундук күтәреп ала. Әйе. Зөбәр җәп менә без ансамбль Январ айында менә шулай йөрдек, йөрдек тә Культура йорты директоры Рәйсә әйтте инде. Әйдәгез әле сездән бер ансамбль оештырыйк дип. Шул ансамбльнең оештырдык һәм Зөбәрҗәт дигән исем куштык инде. Менә шундый ансамблебез дә бар. Безне инде Сәтәйгә чакыралар, менә шул ансамбль белән бардык без, концертлар куйдык. Безнең солистларыбыз да бар, ир-ат солистларыбыз да бар. Һәм ансамбльдә инде менә шушы Диләр инде апалар. Менә шулай инде, Энҗе апа, Фаяз абый, сез бик тынгысыз булгач, менә сездә яшьләр дә шулай. Без инде газетага да язып торабыз. Сәпәй белән аны Мәнәвез, Туйкә яшьләренең, Ушәли яшьләренең шулай гел аралашып чараларында бергә-бергә үткәргәннәрен. Димәк, үрнәкне сез бирәсез аларга. Без шуларга ярып йөрибез. Әгерҗенең Әгерҗегә бардык, Әгерҗенең авыл советы председателе бик тынгысыз. Әйе, әйе. Бик тынгысыз. Сәпәйнеке. Әйе, алар бик рәхмәтләр әйтеп калдылар инде. Шулай инде аларның ярдәме булмаса бит әллә нәрсә дә кырып булмас иде. Авыл советлары, авыл биләмәләре башлыклары үзләрдә шулай инициативалы булгаштан, аларның авылларында да тормыш шулай җанлы бара. Ә безнең менә кабак бәйрәме үткәрдек инде, кабак фестивале. Авылыбызның иң хөрмәтле кешеләре була бит инде ул. Кемгә нәрсә пешерергә дип бер кешегә бер сүз әйтелмәде, шулай үткәрдек. Нәрсә генә юк ия. Гаҗәп гел. Менә монда бөтенесе кабактан ясалган, бадиналар да кабактан. Асивакова Ландыш узган ел безгә ничә слой белән бәрәңге торты пешереп алып килгән иде. Быел кабак торты. Ул Кабакның пюресен эшләп алып килгән, шул кадәр оста, талантлы кешеләр, уңган хуҗабикәләр яши инде безнең Туйкәдә. Туйкәдә кабак та уңган икән быел, кара әле, бөтенесе зур, олы-олы кабаклар. Газизуллина Дилбәр, Гайфуллина Зәмзәмия, Зөбәрҗәт, Наҗия, безнең барыбыз да Фәридәбез бар әле бөтерчек кебек, бик уңган, бөтен якка. Ул бер фестивальдән дә калмый, ул монда яшьләр үзәгенә дә килде, үзенең эшләгән әйберләре белән, пешергән әйберләре белән, ясаган әйберләре белән. Бөтерчек кебек бер кызыбыз бар. Гипстан батырып, курчаклар, сыннар ясый. Шулаймыни? Әйе. Рәмзия. Менә шуларны монда күргәзмәгә алып килде ул. Шулкадәр матур. Генә йөри торган. Бөтен эшен ташлап, Олы кешеләрдән менә Фәхрикамал апа Сәгыйтова Тәнзилә.